tshedza dza muṱanga sa sitombo nṱhani we uya ndi vhakakadele kakadela mureini ndi venḓa boy poet nga vhureini nde ndi
musi ri kwamba nga venḓa boy poet ri vha ri kwamba nga nnyi afha nda vha tshi kwamba nga venḓa boy poet eh, vha khou amba nga munna a ḓiawo ḓivha u ita ḓivha zwa kale ndi ubva kha ḽa nthusela kha ḽa manyima nṱhanga we a ḓora na muphuresidente a tshi khou mu surprise kha plane zwo itea nga ṅwaha wa eh, 2018 eh, mthanga na vhori vha khou vhonala a khou renda mashaka nḓila mahulwane eh, vho ya nga u fhambanana um dzi award dzo tou ingedza multilingual uh, poet eh, motivational speaker eh, ndi mutambi kha kha kha dzi television dzo ya nga uri eh Hey, zwo ḓalesa man venda boy musi ni tshiri venda boy musi ni tshiri no vhuya na renda muphuresidennde ni khou amba muphuresidennde vhafhio ndi vho jacob zuma ndi vho sira eh, ramaphosa ndi vho nyi ndi vho sirile ndi vho sirile ndi maṱavhela ramaphosa eh, not eh, luthihi futhi tshifhinga tshinzhi nga maanḓa mm, ni tshi vha renda muphuresidennde wa sha
ene ramaphosa muposa misevhe yawe ya sala ndi maatamela njinda ḽa ponda ḽo no atamela na vhavhulahi lufu ḽa ponya ndi ramaphosa mupose muposa yawe ya sala ndi singo ḽa ralushewe vhathu wa tshi vha senga dzawe ndi singo muila u tshila mbudzi mutumbu wa tshila a tsha ḓo isa phanḓa fumbili fumbili rathi wa miledu bva kha wara ya vhufumi na da na dzhena nga nḓila ḓa afha kha sia ḽa muzika um eh, venda boy ah, venda boy o dzhena kha sia ḽa muzika mm, zwi tshi khou bva kha vhurendi nga twenty twelve enda ntsha thandela yanga yo thoma yeno pfi maano ye a ḓo fhedzisela i tshi khou wina tshiphuga nda vha muthu wo tou thoma wo fara tshiphuga tsha dzi tshivenḓa music award eh nga 2012 ndi hanefho he ndo tshuma yanga ya tou thoma hone nda tou namba ndo tou sombe musi ndi tshiya nda vuwa hetshiḽa tshikhala nda kona u zwi vhona uri ndi nga kona u bvela phanḓa na vhurendi na vhuimbeleli hanga Zenda Boy ri khou pembelela ṅwedzi wa vhaswa ṅwedzi wa vhaswa u amba mini kha vhasiki vha dzinyimbo na vhaimbi vha nyimbo dza sialala Eh, ṅwedzi wa vhaswa u amba zwithu zwinzhi nga maanḓeseso samusi rine vhavenḓa ri khou vhona uri ri khou xelelwa ende ri khou zwi tendela uri ri xelelwe eh, nga maanḓa nga kha vhaswa eh, tshithu tsha tsha tsha ndeme nga maanḓa tshine nda nga tshi analyze ndi tsha uri vhaswa ri tea u ya tshikoloni ende u ya tshikoloni a si mafhungo uri ndi tou ya nda dzhena tshikolo nda vha na pfunzo yeneyo mara fhedzi ri tea u shumisa the power house ri tshi khou amba muhumbulo wa u kona u investa kana u nga ita tshiṅwe tshithu nga khatsho muzika u ṱoḓa pfunzo nga ngomu and um, eh, tshithu tshine nda nga to encourage dzi promoters vhoṱhe vho ra muzika vha siki kha ri wana ri tshi khou gudisa vhana zwithu zwa na vhori eh, vha ḓo vha vho fara vhumatshelo a venḓa ḽashu kana vho fara mvelele ya tshivenḓa tshashu tsho ṱambaho ri tshi khou vhona ri tshi khou tikedza vhaswa vha tshi khou ita zwithu zwo zwo zwo na vhori zwo tea aha tshirendo ketshi vhurindi a vhu ngafhi afha no vha ni khou amba nga mini venda boy poet ah, hafha ri tshi khou amba nga vhurendi a vhu ngafhi ndo vha ndi tshi khou u analyza uri eh, zwi si na ndavha uri vhurendi a vhu khou dzhielwa nṱha zwi si na ndavha uri ri bva gai eh, zwi si na ndavha uri um vha nga vha vha tshi khou renda zwirendo zwifhio kana vha nga vha vha khou renda vha gai zwi si na ndavha uri vhone vha tou vha muṅwali kana vha tou vha musiki kana vha tou vha eh muthu ane a vha uri u tou vha a tshi khou tou eh, eh, eh, zwiḽa zwa na vhudze ni dzi praise singer um hanefho vhana wana vha mukhoḓi so vhurendi vhu nga si fe kana a vhu khou sapotiwa kana a vhu khou sapotiwa ndi khou lingedza u humbudza vhathu uri vha mm. songo litsha vhurendi ngauri ri khou vhona uri ndi vhunzhi ha vhathu vha sa to vhudzhiela nṱha nga maanḓa ri khou ḓi vhona hanefha zwikolo aha kha ime hanefho thoma ri ḓipine ri pfesa uri afha kha vhurendi a vhungafhi hu khou pfi mini hu khou itea mini palapala f m ri khou ḓipina zwa zwino hoyu ndi venda boy the poet a tshi ri vhurendi a vhungafhi venda boy poet ni khou tama u swikelela mini siani ḽa muzika eh, kha sia ḽa muzika eh, zwine nda khou tama u swikelela zwone ndi ya musi ndi tshi to ita sangami yo renga phanḓa vhurendi ya venḓa nda nda nda gudisa na vhaṅwe vhathu samusi hafho vho zwi pfa hu na vhaṅwe vharendi vhane vho ri ndo ndi khou shuma navho u bva samusi ndi tshi khou ndi na project yane vho ri khulwanesa nga maanḓa yane nda khou tou ita yo tou thoma venḓa ḽoṱhe nga vhuphara eno pfi venḓa boy thirty one man show i khou itea nga dzi six dza data ngei indoor sports center ngei thulamela information center afho hune ha ḓo vha ndi tshi khou ita ḓivha zwakale um ndo ralo vhidza na vhaṅwe vharendi na vhaṅwe vhainzi uri vha ḓe vha vhone uri nga ngoho vhurendi a vhu ngasi vhurendi ri ḓo ḓivha u vhu ita vhu si na masiandoitwa venḓa boy poet hu na vhathu vhane nga maanḓa vhaswa vha e dzhiela nga maanḓa muzika hoyo wa tshivenḓa muzika wa sialala ni ri mini kha vhaswa vho raloho ngori arali ra sa dzhiela nṱha hoyo muzika wa ri ḓo swika hune wa ḓo fa ra sala ri songo fara tshithu mm. ya um nga maanḓesesa um zwine nda nga tou vha tikedza zwone ndi zwa uri eh vha funa kana vha funi muzika hoyu wa tshivenḓa kana wa sialala ndi wone wo faraho ḓivha zwa kale futhi ndi dovha hafhu nda ita khuwelelo kha dzi promoters kha dzi radio station uri songo ya ra ra ra ra ḽiwa kana ra ḽiwa nga havha vhathannga vhane vhori vha khou imba matamba ri khou ḓi vha vhona vha khou vhidziwa na dzi na zwikoloni hanefha vha tshi khou ita muzika wa matamba muzika o ya nga uri wana uri ahuna ahuna a u shandukisi matshilo a vhathu khou tou ṋamisa uri vhathu vha tambule khou ṋamisa uri vhaswa vha tambule vha tshi ya phanḓa ri ri khavho kha vha gude kha riṋe kha vha ita zwithu zwo teaho muzika wa tshivenḓa u vhonale muzika wa u fhaṱa kha u vhe wone wana vhori u ita thangame ri ite wone ri fhirisa u nga ita zwithu zwane a vhori zwi vha zwi khou ri khelusa ra wana ri khou xelelwa nga mvelele na vhufa na na vhaswa nga vhuphara Afrika Tshipembe. Aha, ndo livhuwa nga maanḓa Venḓa boy poet.